Varist jaf ikun jibes ħafna ġifiri, ġifiri varist, varist persuni jibes ħafna. Sawa. U persuna diffiċli ħafna taħdem miegħu. Mhux persuna faċli. Sawa.
X'jagħmlu mhux faċli għalfejn u għajbes? U intelligenti ħafna u imma u pjuttost persuna diskret. Mhm. U persuna diskret diffiċli ħafna taħdem miegħu. Għaliex ma tkunx taf fejn qiegħed miegħu jiddispjaċini ngħid imma speċi jaf li nħobbu ta' ġifieri mhux se ddejjaq li ngħid hekk ġifieri. Imma għandu dik il-problema. Huwa jekk qed nifek sew huwa riġidu speċa jaf xiri tu jaf x'nu mal parametri Il-prinċipji tiegħu tafhom rajt ta' Il-prinċipji tiegħu tkun tafhom u taf il-parametri ta' relazzjoni. He's very predictable, ġifieri ta' ġifieri mhux qed ngħid illi tipo ħajamil xi ħaġa unexpected jew hekk. He's, Ġi klim he's ta' quite he's very tifkira, predictable. Ok. He's very predictable, imma diffiċli taħdem miegħu speċi. Tħobbu iktar mill-dak tal-Union Press, ġifiri. Le, Biex- ovvjament. Biex u- nikkonkludu. Ej, le, fuq ovvjament.
il-parti tal- Ma, em, insomma, min kont ħatqata speċi. em, eh, illi u tipo u għall-ewwel tipo ma rridx naħdem u qas hu ma rid li jien naħdem miegħu. Sewwa. It-tnejn li aħna ma ridniex speċi. Għax it-tnejn għax inti ma ħsibx li inti xi kuxin tal tas-suf spiex, eh? Le, isma' ħanajdlek, ħafna nies jakkużawni li tipo għax il-labor tipo laqli ħalqi għax tani xogħol. U tipo mu vera xejn ta' U tipo, vera ħanħu gost, ossja, li ħattini dl-opportunità najt l-affarijiet iżad kif ġira, ossja, vera. Ma, qabel.
Mux għax, mux għax ħajlek, le, le, għax vera argument tajjeb, u tipo t-namel kritika li nifsi ta' ġifiri u kol. Ma nista nispiega l-affarijiet vera b'mod informali u fil-ħin dal-mod.

fhimt li jkunu suspicious għax peris għax jiena mħallas mill-gvern u għandi paga tajba. Ma l-verità hi li jiena meta bdejt jien qasbis kelli paga hemmhekk. Varis ma ridnix naħdem miegħu, jien ma rridx naħdem ma' Varis u jien għattilhom ma rridx nieħdu xogħol speċi. U tipo mbagħad tipo huma kellhom problema kbira għaliex il-Kunsill ta' qabel, b'vendikazzjoni, ma organizza xejn għall-festival, għax kien tila l-Labour fil-gvern u qalu issa ma organizzaw xejn, għax jitla l-Labour fil-gvern jagħmlu kollox huma. U l-festival ma kien sa jsir, marru fuqhom il-publishers qalulhom mhux sa jsir il-festival. U dak kulħadd jidgħi għax ħa jitilfu s-sales, ovvjament, u hekk. Allura Voris kellu l-problema għax ħadd ma kellu l-ħadd min jagħmillu l-festival. U jien ma rridx nagħmlu l-festival għax Varis naf kif kemm hu antipatku u hekk, u vera antipatku, sorry, speċi jaf li nħobbu ma antipatku menu. Fuck it. U tipo ma rridx naħdem. Antipatku għalfej għax għandu għandu opinjonijiet li mor kontra. U le, u bnidem sew men, ma jien ġas bnidem diffiċli wkoll. Jien jien bnidem diffiċli wkoll insomma. Alright? U tipo ma kien issa taħdem il-ħaġa, fimt? U tipo Insomma mbagħad kien hemm ħafna pressure biex tipo nagħmilha dil-ħaġa għax il-festival ma kien sa jsir u tipo tawni għadtilhom għax huma ovvjament ma kinux ma ridux jtuni paga ovvjament, speċi hi kienet volontarja l-ħaġa. Xiex tissir chairperson tal. Mhux ovvja, hi ma kinitx xi ħaġa bil-paga di. Għax ħafna nies qed jaħsbu li jiena ġejt offrut xi biċċa xogħol b'ħafna flus. Fhimt? Dak kellhom żopp. U tipo daħluni fija jien lili. Fim.
Qed titħa oħti għax taf eh, kemm il-wieħed żerż li wkoll. U tipo għattilhom men, għattilhom l-ewwel ħaġa jien mhux se naħdem ma' varist għax naf kemm hu diffiċli. U tu tipo jien mhux samel affarijiet b'xejn ma tarax men jien għandi x'nagħmel.